Siasa kwa wachake Kenya kapo ni you mean democracy. Ato bed elected. Iyi eridho malo. Sama ogole eh, election ilwar tirumo. Irumo ajo padi ng'ato. Kanyo winja. Now Jaluo leadership ma Jaluo is not that one. Jaluo leadership ma Jaluo en wuoyi mokwongo to gi jatelo. Jalo kigo dala wuoyi mokwongo nyaka bed kuma oger bede ae moro kocha. Kata ka min mari no okend mokwongo to dhako mari obiro wache dongo to dhako mokwongo wache tindo nyathi monyuol mokwongo cha nyathi dhako maduong' cha mawuoyi cha ewe kwano kaka kayo. So jaluong system mar order. Kanyowinja? Koro therefore kane luongo kata luo council elders gibiro jodongo mong'e kaka jolotcha. Jasiasa moyiere kore ka inyalo biro tiwuoyo awuoya lakini ok siasa ok nyal dhi longa than kuwe kama. Although gin wete wayie kodgi duto nyaka gibi. Iwinja kicho gibende gin kaka wan. An wadwa ni ng'esa molongi mondo gibi. Kanyo donjo ni. Mm. Ae iwacho ang'o? Jotelo magi penjo moro Kidieny mar thum. Okay. Chiemo.
That's basi.
Kichako thum. Chakre chon ji ne go thum. Onyuol yudo ka nyatit nyama kamba ne nitie. Mm. Iwinja? Ai tinde thum biro manyien, gita manyien. Tinde thum ma dima kata tie kata instrument gole itself gole kende. Tinde tie kata YouTube go thum kaka idwaro. Koro wa preserve chon wang'e chon wan gi nyatiti ne chal nadi. Bang' nyatiti e gita ne chal nadi. nitie aja orum orutu orutu nitie e chal nade koro mago te wa preserve mondo ong'e ni kata ka en thum mano en thum and music in music wherever you go music nitie mag thum orutu mag nyatiti ae nitie kata thum mar kanisa iwinja a thum kanisa be has changed King'iyo kanisa mokwongo jo-Katholik kane ibiro gi to- chon kane itewo ir Nyas- ir Nyasaye ne en very pattern iwero ha mos iwinjo SD wer mos to tinde thum olokre ma en abenga iseche thum ka ji gidhi thum eh omi kanisa jo kanisa ma thum en abenga to en thum mago nyiso lokruok manyiso thum chien koro thum en gima mar dhano thum gima mar dhano chiemo bende chiemo kido mwachamo chon chiegni chiemo mane achamo chon to ndalogi chiemo moko mwachamo opogore machon tinyiso waya wang'eyo ni chiemo mwachamo things like that rwakruok be nitie rwakruok nitie kaka norwakre chon ji nok rwakre mochomo yo ahinya gionge lewni gionge lewni wad manyalre tinde gilewni girwakre kaka orwakre ni and rwakruok kendo en culture wawacho rwakruok winj maber e culture kenya ka onge onge kabila man kazi mara kwa julu musungu biro to wachako wako kaka musungu ng'eny kala jo kabinde di luo ka rwake kwa sungu masai ka bumre gicha en ane gin duk musungu umri gi gini mondo wach mane bumre go kabila man gi culture mar rwakruok en baganda chi muganda gi nyagayasa kensa nyamugasa chi muganda gi lewno Majiri Uganda woman eh kata be idhi queen kanyo man le magirwa isaka na gwinjo po Uganda ibo gogo bene mano culture mar gin go makati idhi kur mane culture mar mar Uganda as far as wakruok is concerned and then chiemo be gin culture mar gichamo ngo rabolo Uganda ka onge matoke mano chiemo Jaluto wan ka onge kuon gi ring gi rech mano chiemo ji opogore Koro mani culture in terms of chiemo, in terms of leadership, in terms of attire.